Darba ma banda jien kont morxalata Poġġeti tfajla u mala iqbad parlata Fost il-ġeneri tal-kant marbuta mal-sienna ma nistgħux ma nsemmux il-makjetti Għamla ta' għana folkloristiku. It-tim tagħna ltaqa' ma' Kurt Slattery, riċerkatur li ħadem proprju fuq dan il-ġeneru, sabiex jitkixxef aktar dwar il-makjetti. Roża Marie, Roża Marie, x'wiċċha li roża kemm taf tippoża Roża Marie. Bl-kelma makjetta nifhmu għanja jew inkella kanzunetta umoristika dejjem u din xogħolha li dejjem iddaħħaq in-nies. Issa meta bdiet u l-post ta' Nidwek fejn intwelidt l-ewwel darba Ma nafux bl-amment, m'hemmx indikat issa, imma din x'aktarx bdiet lejn l-aħħar tas-seklu satax u l-bidu tas-seklu għoxrin. U ħadniha wkoll mit-teatru Taljan. Jekk naraw daqsxejn ukoll it-teatru Taljan, il-makjetta kien ikollok il-makjettist, dak li jagħmel il-makjetta, dan kien jilbes xi ġlekk pulit, xi ċoff, xi kappell, u dan, ħa ngħidu hekk b'ton sarkastiku, umoristiku wkoll, Kien joħloq karattru partikolari u kien iwaqqa' għaċ-ċajt din l-istorja u jħalli l-udjenza bi tbissima. Fil-każ ta' Malta huwa interessanti għalfejn? Għaliex il-makjetta tagħna ma baqgħetx biss marbuta mat-teatru imma daħlet ukoll fid-divertiment tal-għana. L-għada mort inbiddel gala u kif wasalt ħdejn il-bieb saffartilha u ma semgħatnix erġgħet saffartilha għal darba tnejn u fl-aħħar iddeċidejt li nkantalha forsi toħroġ għalhekk jiena koll leħlewa kantajtilha Maddalena, Maddalena, wiċċ ta' zokkra, wiċċ ħilena. Il-makkjetta importanti li jkollha fiha doża qawwija ta' umoriżmu li tħalli tbissima fuq dak li jkun. Barra minn hekk il-makkjetta tagħna ma tkunx improvizzata, tkun studjata qabel. Il-makjettist jiktibha jew inkella l-għannej jiktibha u jistudja qabel il-makjetta. Jista' jkun hemm battuti, ħa ngħidu hekk, li jkunu spirtu pront, jew ikunu fil-bidu tagħha jew inkella fl-aħħar jew inkella fin-nofs tagħha biex, ħa ngħidu hekk, jintegra aktar mal-udjenza. Barra minn hekk interessanti kif il-makjetta fejn jidħol Teatrin din ħa titkanta. Min-naħa l-oħra fejn tidħol Għana, il-makjetta ħa titgħanna mill-għannej. Fejn jidħol teatrin, il-makjetta x'aktarx bdiet bħala pallant. U mbagħad, meta ngħidu pallant ġifieri jkollok il-makjettist li dan jagħmel monologu, jitkellem, u mbagħad tidħol daqsxejn mużika fl-isfond u jkanta wkoll magħha. Interessanti kif wara l-gwerra, wara t-Tieni Gwerra Dinjija, Charles Cluse ta spinta differenti l-makjetta. Għalfejn? Għaliex dan kien jaqbad mużika popolari, mużika Ingliża, mużika, ħa ngħidu hekk Amerikana, popolari f'dak iż-żmien. Minflok il-lirika Ingliża kien idaħħal lirika Maltija, umoristika u, ħa ngħidu hekk, u jkanta lilha. Ovvjament immaġinaw in-nies fit-teatrin x'in jisimgħu din il-melodija partikolari li diġà jafuha, imma b'lirika Maltija, kienet tferraħ lilhom, ħa ngħidu hekk, u kienet tagħti ċertu gost. Fil-fatt, waħda mill-intervisti ma' anzjani li kelli, jgħiduli kif meta t-teatrin kien jagħlaq f'xi makjetta, Meta jmorru lura d-dar, kienu, ħa ngħidu hekk, fit-toroq ikantaw il-makkjetta li jkunu semgħu fit-teatrin. Min-naħa tal-għana, m'għandekx mużika popolari, għandek il-melodija tipika tal-għana, il-kiterra. X'aktarx, ġeneralment, il-melodija kienet tkun waħda, ħa ngħidu hekk, mexxejja, melodija li tħalli ċertu gost. U l-għannej, f'dan il-każ, mhux ikanta mal-makkjetta, imma jgħanni mal-makkjetta. Fl-għana wkoll sar daqsxejn żvilupp għaliex maż-żmien, Daħal ukoll, ħa ngħidu hekk, inqata' daqsxejn il-ħoss tal-kiterra, baqgħet il-melodija tal-għana, imma daħal is-synthesizer. U aktar tard, eżempju, għandna Alfredo Abela, l-Ban Voce, u nkella George Azzopardi, l-Makk, li kienu ħarġu t-Teximeri li inqatgħu mill-ħoss tipiku tal-għana imma żammew il-kiterri. Teximeri, aħna tlaqna mill-Ġolsiera għal Ta' Sliema. Minn hemmhekk 'il fuq li kelli kemm kien idejjaqni kliema. Inkomplu bit-Teximeri. Sibeli u nidħlu ġewwa l-Furjana. Magħrusi m'għadhomx l-innamra x'missierha ma kienx jifdana. Naħseb illum il-ġurnata l-makkjetta għadha ħajja u n-nies għadha wkoll tfittixha. Eżempju jekk naraw min rebaħ s-sena l-oħra tal-Malta's Got Talent kellna l-missier u l-iben li dawn huma żewġ għannejja u għannew makkjetta. Barra minn hekk jekk naraw ukoll xi programmi lokali mhux l-ewwel darba li jaqbdu kanzunetta popolari Jeqilbulha l-lirika għall-Malti u tkun, ħa ngħidu hekk, umoristika jew inkella sarkastika. Dik hija wkoll forma ta' makjetta, l-istess kif jagħmel Charlie Cluse. Barra minn hekk, għandna programmi li jsiru wkoll kull nhar ta' Ġimgħa li jagħmlu l-makjetta tal-ġimgħa li tieħu forma ta' għanja u tkun rokna li n-nies ukoll ikunu qed jistennewha. Naħseb il-makjetta n-nies għadhom iriduha u, ħa ngħidu hekk,